א גוטן ערב שבת אייר תשע ע ח, א גאנצע שורה פון זאכן צו רעדן, מ'טאן מיט אן ענין וואס מ'דארף רעדן וועגן דעם ווייל מ'גיבט זייער נישט אכטונג, מ'כאפט נישט אז מ'מאכט זיך אליין אן צרות מיט די אייגענע הענט, איר וויסט אין בארא פארק איז געשען א געפערליכע מעשה. און א פארטאג האט זיך עפעס א מאן אריין געכאפט אין א הויז, און האט געוואוסט אין וועלכע בעט צו גיין, ער האט געקענט די מיידל, און אריין געקראכן דארטן אהין, געווען א נס זי האט זיך אויף, זי און איר שוועסטער האבן זיך אויפגעכאפט, זיך אנטלאפן, ער האט געמוזט אנטלויפן, למעשה מען האט געוואוסט ווער ער איז, ס'איז געווען זייער גרינג צו געפינען ווער ער איז, וואס איז מבורר געווארן? מבורר געווארן אז ס'רעדט זיך אין א דעליווערמען. איינער וואס פארט ברענגען פיצא פון, איך וועל זאגן אפילו פון וואנעט, פון דאגאן, ס'איז דא אין אין זעכצענטע עוועניו, מיין איך איז דאס אין בארא פארק, דארט דאגאן פיצא, יא? איז דער מענטש פלעגט ברענגען דעליווערי אין א הויז נישט ווייט אוועק, גראדע צווישן דארטן אוואו זיי וואוינען דארטן איז עס איז נײַן און דרײַסיק צווישן זעכצן און פֿופֿצן ארום דארטן נישט ווייט אוועק פלעגט ער זיך ברענגען פיצא, די מיידלעך זענען געווען אליין אין שטוב ווילן עסן עפעס פיצא איך פארשטיי זיי האבן געארדערט מען האט געברענגט ער האט זיך באקאנט מיט זיי באקאנט מיט איינע. מען זעט זיך אן געבן די צרות, די עלטערן פון די אלע זאכן נישט געוואוסט, דאס האט מען זיך אלץ דערוואוסט שפעטער, און נאך די גאנצע מעשה מיטן גאנצן רעש וואס איז שוין געקומען די טעלעוויזיע מיט אלץ, ווי קומט דאס דריי פאר טאג זאל זיך אריין כאפן א מענטש ביי יענעם אין בעט, ביי א מיידל אין דאס דאך א געפערליכע מעשה, דאך א מעשה וואס דארף דאך דערציטערן יעדן איינעם, אפילו סתם כ'מיין אפילו ביי גוים, נישט נאר ביי אידן. יעצט אז מ'ווייסט שוין דעם אמת, טוט מען אלעס צו פארשווייגן. מחלוקת ווער איז א איד, ווער איז א גוי, די זאגן אז א גוי, די זאגן אז א איד, כ'גיי נישט אריין אין דעם יעצט, ס'איז נישט משנה יעצט. וואס ס'איז משנה איז איין זאך, ווי אזוי לאזן עלטערן קינדער אליין, איך פארשטיי מען קען נישט זיין אין שטוב די גאנצע צייט, די עלטערן זענען פארנומען מיט פרנסה, זיי לויפן ארום זיי ארבעטן, לאזט מען די קינדער אליין און מען כאפט נישט וואס דא טוט זיך, איך וויל נישט רעדן וועגן וועגן אריין טון קאמרעס ווען די עלטערן זאלן קענען קוקן נאכקוקן וואס אפשר נישטא קיין עצה, איר ווייסט איך בין נישט פאר קאמרעס אין די סארט וועגן ווייל מען דארף נישט געבן קינדער און דאס און ווען מען קוקט זיי נאך יעדן טריט איז אויך נישט געזונט, דאס איז נישט געזונט דאס איז נישט געזונט. אבער דער פאקט אז מען קען רופן א דעליווערי מען און קינדער זאלן זיין אליין אינדערהיים, דאס דארף מען גוט גוט גוט גוט גוט איבערטראכטן, דאס האט שוין געברענגט צרות בעבר, און יעצט האט מען עס געהאט אין גרויסן, און ס'וועט ברענגען צעברענגען צרות בעתיד איכער, און דא וועל איך אייך זאגן דרך אגב, אויב איר מיינט אז עס איז נישטא נאך אזעלכע מעשות, זאלט איר וויסן אז איר ווייסט דאך פארוואס באצאלט א גנב צוויי טראפלט ווייל מען האט אים געכאפט, איר ווייסט וויפיל מען כאפט נישט? איר ווייסט וויפיל טוהן אפ די אלע מעשות און מען ווייסט גארנישט? איר ווייסט וויפיל דעליווערמענטס געפינען פארשידענע קשרים, ס'איז נישט נאר אין דעליווערי, ס'איז אין דעליווערי און פארשידענע סארט ארבעטן, ס'איז ביי די טעקסיס און אנדערע זאכן, ס'דא אסאך זאכן נישט אומזיסט, איך בין איך זע מיך בין קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען קעגן א רעבין וואס האט גע'אסר'ט אז די חסידות'דיגע זיינע זאלן נישט נעמען קיין טעקסיס, נישט פארן אליין, פארוואס? איך קען עס פארשטיין. עס איז נישט אינגאנצן אפגעפרעגט. יא, מען קען נישט זעהן פאר מאכן איחוד, מצד אחד זיי זאגן דרייוו נישט קיין קאר און מצד שני נעם נישט קיין טעקסי, דאס איז עכט אביסל צו ווייט, דארף מען געפינען א וועג אפשר זאלן זיי יא דרייוון קארס, כ'ווייס דאס איז נישט די נושא יעצט, כ'גיי נישט יעצט אריין דעם, כ'האב עס נאר געזאגט דרך אגב. איר דארפט פארשטיין אזוי, דעליווערמענטס איז א מסוכנ'דיגע זאך, און מצד שני גיין זאגן די קינדער, באשטעלט נישט, זיי זענען אנגערעגט זיי ווילן עפעס עסן, זיי זאגן נען קען מען אייך נישט, און זיי זאגן גייטס אין סטאר קויפן, ס'איז אפשר אביסל בעסער ווייל ס'איז ברובם זעט מען איז ווייניגער סכנה, אבער דארטן קען אויך ווערן די סכנה, און ווער מיינט אז מ'קומט אריין אין א קלעט און טיסארט קשרים ווערט נישט, אה. ליידער, דאס איז א סכנה און דאס איז א סכנה, אבער אין א שטוב אוואו מען געפינט זיך אליין, א מיידל געפינט זיך אליין, עס קומט אריין א דעליווערמען, זי באקאנט זיך און ער הייבט אן רעדן מיט איר און זי רעדט מיט אים, און יעדע מאל ער קומט הייבט מען אן ווערט מען א גוטע פריינד, רבי'סיי, איך ווייס איך זאג ווידער מען איז פארנומען מיט פרנסה, איך ווייס אז מען דארף אוועק גיין, אבער מען דארף אויך טראכטן אויפן עתיד פון די קינדער, א גוטן ערב שבת.